Ve ya ketçup da qoşamız. Qıymanı ayttıñızmı? Et seversiñiz maşallaha? Severseñ, severseñ. Yigitler sevmek kerek erini. Demek, bugün biz demek, zapikanka yapacaqmız. Onıñ içün soğannı doğramaq kerek, saqız qabaqnı doğramaq kerek, pomidornı doğramaq kerek, qaşqavalnı e rendelemek kerek. Köresiñiz, ne qadar işimiz bar? Oho, işimiz pek çoq. Demek.

Fatime elçikleri yetmey. Baqıñız, mına men körseterim şimdi. Mına böyle etip, incecik etip, tögerecik etip doğraymız, yahşımı? Soñ mında özüñiz tizecesiñiz olarnı. Yahşımı? Menim cübcelerim. Balalar, eger de men ağlağanımnı istemeseñiz, demek, maña şiir aytmağa keresiñiz. Men diñley-diñley şimdi soğan doğrarım. Men birinci aytacam. Sen birinci şiir aytacañ? Başla, Hana. Epimiz şimdi Meryemniñ şiirini diñletemiz. Menim isivim, men da beş yaşında. Men da beş yaşındam. Er vaqıt iz başındam. Şellenem ve oynayım. Yañız qalsam, oylayım. Ruzga ne içün ğırılday? Deñiz nasıl şuvulday? Ödeñevim şırılday. Çekilikke ne çırılday?

Yettimı? Endi baqıñız, ne böyle etip tizip çıqañız, yahşımı? Maşallah. Safet, sen mına bunı ögüne al. Kel mına qoyayım. Mına bundan alırsıñ, bu tarafqa ortasına sen kesesiñ, yahşımı? Maña asıl da soğan doğramağa vaqıt da yoq. Oldı, mına bu teşkilerni qapatınız epsini. Açıq yerler qalmasın, yaşımı? Çünki biz onıñ üstüne qıyma qoyacamız da, qıymamız topulip ketmesin. Epsi teşik yerçiklerini qapatınız. Biz endi soğanımıznı doğrap bitiremiz, lâkin bu Safetden şiirçik eşitmek isteyim. Ne aqqında o şiir, Safet? Jirafiya.

Körmedin be? Senin ayvanat bağçasını körmedin be? Variantı vardı, amma onda şular yoq. Olmadı! Lih bir e, bararmız, epimiz barıp baqarmız, e, o jiletimiz qayda saqlanğan eken? Meryem anda barğan vaqıtta yuqlağandır o, sen beklemegendirsiñ. İşte, çoq olğan vaqıtta baqarsıñ. Baqıñız, bunı bızam üstünen dağ bir sıra qoyacamız. Onıñ içün mına bu kiçkene soylarnen kerek çoq teşiklerni qapatmağa. Endi, balalar, bilesiñiz, ne yapacaqsıñız? Endi pomidor doğraycaqsıñız. Pomidornı da öyle çoq kerek şekilde doğrarsıñız, yahşımı? Tek, lütfen, rica etem, parmaçıqlarıñızğa muqayt oluñız.

Universitette çalışalar, doğmalar kime de ocalar çalışalar universitette. Sen prezident ne yapa? Ayta. O tek laf etmege bile, doğru, başqa bir şeyge bilmey. Doğru. Aşağılarğa lütfen bildiriniz. Ana, dostlar, prezident kim olğanını bilmege isteseñiz, Meryemden sorañız. O tek aşağılar ya laf etken adam.

Vestedeler balalar aqıllı olmasınlar. Anıman Çelebichan, Pekse de aqıllı olma, beni gemiden kitti Türkiye yırğını. Maşallah!

Mına bu balaban tarafında bir yapasını yapışam edim, bak, böyle. Mına. Balalar, maşşalla, Meryem endi bitirip otura, e? Mına bir sızdırım, baqıñız, ne yapacaqmız. Pek muqayt oluñız. Qani, beriñiz maña bir dane qaşık. Qaşıq, qaşıq beriñiz mına qaşığı. Men qorqam sizni yañızda taban kötermege. Bağlamasına mına aş qaşıq. Endi baqıñız ne yapamız. Qapatıñız, qapatıñız. Qıymamıznı. Men tuz sepmedim, siz de maña aytmadınız. Saqızqabaqlarnıñ üstüne tuz sepmek kerek edi. Biz, ebet, septik, neniñ üstüne, qıymanıñ içine qoştıq. Endi saqızqabaqlarnıñ üstüne tuz sepemiz, üstünden qıymanıñ qoyamız.

Ne yapacamız? Endi biz üstüne na bu? Qaymaq ve yumurtanı tökecemiz. Böyle etse, mencesine aralıqlar ikine yahşı kirere. Nasıl tüşünesiñiz? Yahşı kirere. Pomidorlarnıñ üstüne tökip çıqamız. Ana, tut, Zafir. Señe yuquñ kelemdi ya da aç oldunı?